Şu gün biz Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň wezipe-guramaçylyk meseleleri bilen bagly giňişleýin mejlisini geçirýäris. Mejlisde ýurdumyzyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň düzümini hem-de harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryny tassyklarys. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda Şu ýylyň üç aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine serederis. Şeýle hem Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işini mundan beýläk hem kämilleşdirmäge degişli soraglaryň birnäçesini we käbir beýleki soraglary ara alyp maslahatlaşarys. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze düzümi düzülýänçä, onuň düzümine girýän harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ozalky ýolbaşçylary öz wezipe borçlaryny ýerine ýetiriji bolup durýarlar. Şoňa görä-de, biz bu mejlise harby we hukuk goraýjy edaralarynyň öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän ýolbaşçylaryny, şeýle hem serkerdeleri çagyrdyk. Häzir biz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipä belläris. Men, ilki bilen, goranmak ministrini wezipä bellemekden başlajak. Köp ýyllaryň dowamynda gulluk edip, oňyn tejribe gazanandygyny göz öňüne tutup, men Begenç Gunnogdyýewi goranmak ministri wezipesine bellemek barada karara geldim. Gunnogdyýew münbere geçiňde mundan beýläk bu wezipede nähili işlejekdigiňiz barada aýdyp beriň. Hormatly Belent Serkerdbaşymyz şu gün meni uly jogapkärli wezipä bellemek bilen, ynamy üçin köp sag boluň. Hormatly Belent Serkerdbaşymyz, men hem öz gezegimde Siziň uly ynamyňyzy ödemek, şeýle hem Ýaragly Güýçleriň öňünde durýan wezipeleri birkemsiz ýerine ýetirmek üçin gijämi-gündiz edip, halal zähmet çekmäni, eziz ýurdumyzyň goragynda huşkar durup, hormatly Belent Serkerbaşymyz Size, Watanymyza, mähriban halkymyza ak ýürekden wepaly gulluk etjekdigimize ynandyrmagyna rugsat ediň. Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna gulluk edýärin.
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, Baş prokuror, Ýokary kazyýetiň başlygy, Içeri işler ministri we Adalat ministri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň razylygy bilen wezipä bellenýär.

Bildirenleriňiz üçin sag boluň. Türkmenistanda kanunlaryň, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň takyk we birmeňzeş berjaý edilişine prokuror gözegçiligini has-da güýçlendirip, jan aýaman işlejekdigimi ynandyrmaga rugsat ediň. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun! Garaşsyz, bapytarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdesi başyna gulluk edýär. Hojanyýazow, siz içeri işler edaralaryna ýolbaşçylyk eden döwrüňizde birnäçe kemçiliklere ýol berdiňiz. Jemgyýetçilik tertip-düzgünini, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek işlerine, şeýle hem polisiýanyň ýerli wekilleriniň işine talabalaýyk gözegçilik etmediňiz. Netijede bolsa ilatyň arasynda jemgyýetçilik tertip-düzgüniniň gowşamagyna ýol berilýär. Köçelerde sürüjiler tarapyndan ýol hereketiniň kadalary bozulýar. Içeri işler edaralarynyň işgärleriniň tertip-düzgüni talap etmegiň ýerine özleriniň ters görelde bolýan ýagdaýlar hem duş gelýär. Mundan başga-da ministrlige sanly ulgam ornaşdyrmak işleri haýal alnyp barylýar. Häzirki zaman tehnologiýalarydyr sanly ulgamyň giň mümkinçilikleriniň bardygyna garamazdan, ministrligiň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde olardan netijeli peýdalanylmaýar. Şonuň üçin hem Hojanyýazow size işlän döwrüňizde wezipe borçlaryňyzy talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleriňiz üçin berk käýinç hem yglan edildi. Birnäçe gezek duýduryşlar berildi. Şoňa görä-de, men Öwezdurdy Hojanyýazowy Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirmekden boşadýan. Hojanyýazow siz gidiberiň. Häzir men ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça Içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gulluklarynyň alyp barýan işlerine geçirilen seljerme işleriniň netijesi barada hasabat bermek üçin Türkmenistanyň Baş prokurory Atdaýewa söz berýän.
Baş prokuror Atdaýew Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň alyp barýan işlerinde geçirilen seljerme işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Ýurdumyzda ýol-ulag hereketiniň sazlaşygy ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigine garamazdan, käbir sürüjileriň ýol hereketiniň düzgünlerini gödek bozýan halatlary ýüze çykarylýar. Bellenişi ýaly, ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpjün edilişi bilen tanyşmak üçin iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ikinji aprelinde Aşgabat şäheriniň Kulyýew, Andalyp köçelerinde we Gurbansoltan eje şaýolunda degişli seljerme işleri geçirildi. Onuň dowamynda käbir sürüjiler tarapyndan ýol hereketiniň kadalaryny bozup, sagatda altmyş kilometr tizlikde sürmäge rugsat edilen ýerlerde has ýokary tizlik bilen sürüp, bu düzgüniň gödek bozulan ýagdaýlary ýüze çykaryldy. Onuň netijesinde BO segsen iki kyrk bir AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Oraz Muhammedow, BE altmyş kyrk alty AK döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Nur Ýagdyýew, BI altmyş on ýedi AK döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Durdylyýew, BL segsen üç ýigrimi ýedi AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Akmämmedow, DF segsen ýedi elli bir AK döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Tuşşyýew, AN kyrk alty otuz bir AG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi, Garagulow. BT ýigrimi bir otuz iki AG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi, Çalyýew. BV ýigrimi üç segsen AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi, Annoradow. BH elli üç altmyş bäş AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi, Muhammetberdiýew. Togsan ýedi otuz dokuz AGG döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi, Döwranow. BR altmyş sekiz ýigrimi üç AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Çerkezow. Kyrk sekiz elli üç AGD döwlet belgili awtomobiliň sürüjisi Rejebow. AL ýigrimi dört elli sekiz AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Abdyýew. BD ýetmiş alty otuz sekiz AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Amanow. BS segsen bäş altmyş iki AH döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Urazmuhammedow. BE elli bir altmyş ýedi AG döwlet belgili awtoulogyň sürüjisi Maşa Ripow, ýetmiş togsan alty AGE döwlet belgili awtoulogyň sürüjisi Han Nurdyýew, AR on dört ýetmiş iki AG döwlet belgili awtoulogyň sürüjisi Daňatarow, BW otuz kyrk alty AG döwlet belgili awtoulogyň sürüjisi Kulyýew, AC elli iki kyrk bir AG döwlet belgili awtoulogyň sürüjisi Ataýew, BA elli bir kyrk bäş AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Ata Poladow, DB segsen on alty AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Durdyýew, BP otuz iki on dokuz AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Çaryýew, AR otuz iki altmyş alty AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Orazlyýew, BE otuz bäş segsen ýedi AG döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Annamyradow, Segsen dört altmyş iki AGH döwlet belgili awtoulagyň sürüjisi Orazow. Şeýlelikde, şu ada gyzylan sürüjiler ýol hereketiniň kadalaryny gödek bozup, awtoulagy ýokary tizlik bilen sürüp, ýol hereketine gatnaşyjylara päsgelçilik we howp döredipdirler. Men Mekan Aşir Hajyuronow, bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýyl Balkan welaýatynda dogdum. Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynda ýaşaýaryn. Men iki müň ýigrimi ikinji ýylyň. Nji aprelde Toyota Hilux ismli awtoulagda Aşgabat şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň ugry bilen ýüz kilometr sagat tizlik bilen sürüp, kesgitlenen tizligi ýokary dolandyryp, ýol hereketini kadalaryny, talaplaryny gödek bozdum. Men eden günä işimi doly boýun alýaryn we püşman edip, ökünýärin. Indiki-de şeýle hereketleri gaýtalmajaklygymy söz berýärin. Men,
Mydar Muhammedowitç Ýazmyradow, bir müň dokuz ýüz segsen ikinji ýyl Aşgabat şäherinde doguldym. Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Herrikgala ýaşaýyş toplumynda ýaşaýan.

Indikile şeýle işleri gaýtalamajaklygyma söz berýän. Men aga Guwançmyrat Gurbangeldiýew bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýyl Aşgabat şäherinde doguldym. Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynda ýaşaýan. Men iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ikinji aprelinde

Men eden günäli işimi doly boýun alýaryn we puşman edip ökünýärin. Indi şeýle hereketleri gaýtalamajakdygyma söz berýärin. Men Atabadyň Ökoloç Atabadyýew. Bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýyl Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda dogluldym. Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Bäherden şäherçesinde ýaşaýan.

Gödek bozdum. Men eden günäli işimi doly boýun alýaryn we puşman edip ökünýärin. Indiki-de şeýle hereketleri gaýtalamajakdygyma söz berýärin. Ben, Hangeldi Annageldiýewiç Mämmetgulyýew, bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji Aşgabat şäherinde doguldym. Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynda ýaşaýan. Men iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ikinji aprelinde Toyota Camry kysymly awtoulagymy

Talaplaryny gözek gözüm. Men eden günäli işimi doly boýun alýan we puşman edip ökünýän. Indiki-de şeýle hereketleri gaýtalamajaklaryma söz berýärin. Men Baýramow Nurmyrat Annanyýazowiç. Bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýyl Aşgabat şäherinde doguldym. Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň ýaşaýaryn. Men iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ikinji aprelinde sagat on bir töwerek Mercedes-Benz kysymly ulagymy Aşgabat şäheriniň Gurbansoltan eje köçesiniň ugry bilen ýüz kilometr tizlik bilen sürüp, kesgitlenen tizlikden ýokary dolandyryp, Ýol hereketiniň kadalaryny, talaplaryny gödek bozdum. Men eden günäli işimi doly boýun alýaryn we puşman edip ökünýärin. Indi şeýle hereketleri gaýtalamajakdygyma söz berýän. Baş prokuror Atdaýew geljekde-de prokuratura edaralary tarapyndan degişli seljerme işleriniň geçirilip, öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetiriljekdigine ynandyrdy.

Siziň şu gün maňa ynanan örän jogapkärli wezipäňizde Watanymyza, halkymyza, hormatly Belent Serkerdebaşymyz Size ak ýürekden, gijämi gündiz edip wepaly gulluk etjekdigimi ynandyrmaga rugsat bermegiňizi Sizden uly hormat bilen haýyşt edýärin.

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdeşligine gulluk edýärin. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy Ussa Nepesow, Biziň ýurdumyzda kazyýet häkimiýetiň bir şahasy bolup durýar. Şoňa görä-de, sizi wezipeden boşatmadyk. Şonuň üçin hem siz öz wezipe borçlaryňyzy ýerine ýetirmegi dowam ediberiň. Men milli howpsuzlyk ministri wezipesine Gurbanmyrat Annaýewi belleýän. Annaýew münbere geçiňde bu wezipede geljekde nähili işlejekdigiňiz barada aýdyp beriň. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz! Siz maňa örän jogapkärli wezipäni ynanýaňyz. Bu wezipede ýurdumyzyň milli howpsuzlygyny üpjün etmek ugrunda Siziň öňüňizde beren kasamyza wepaly bolup, ak ýürekden halal gulluk etjekdigime ynandyrmaga rugsat bermegiňizi çuňňur hormat goýmak bilen haýyş edýärin.

Hormatly Belent Serkerdebaşymyz, Siz şu gün maňa uly ynam bildirip, wezipä bellediňiz. Men bu uly ynamyňyzy ödemeklik üçin, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ähli şahsy düzümi bilen bilelikde, Siziň buýruklaryňyzy we tabşyryklaryňyzy ak ýürekden ýerine ýetirjekdigimize we döwlet serhediniň asudalygy saklamaklyk üçin ähli ukyp-başarnygymyzy, bilimimizi gaýgyrman, gijämizi-gündizi edip işlejekdigimize ynandyrmaga rugsat bermegiňizi çuňňur hormat goýmak bilen haýyş etýäris.

Taganow münbere geçiňde bu wezipede geljekde nähili işlejekdigiňiz barada aýdyp beriň. Hormatly Belent Serkerbaşymyz, Siz şu gün meni jogapkärli wezipä bellediňiz. Bildiren ynamyňyz üçin köp sagbolsun aýtmaga rugsat bermegiňizi haýyş edýärin. Maňa bildiren ynamyňyzy ödemek üçin Adalat ministrliginiň işgärleri bilen agzybirlikde Siziň tabşyryklaryňyzy, şeýle-de döwletimiziň işiniň hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek ugrunda ähli gujur-gaýratymy gaýgyrman, ak ýürekden zähmet çekjekdigim barada Sizi ynandyrmana rugsat ediň. Hormatly Belent Serkerdäşimiz, Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun! Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdäşine gulluk edýärin. Men Maksat Hudaýkulyýewi Döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesine belleýän. Hudaýkulyýew münbere geçiňde bu wezipede siz hem mundan beýläk nähili işlejekdigiňiz barada aýdyp beriň.
Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdaşysy, hormatly Belent Serkerdaşymyz, siz maňa şu gün uly ynam bildirip, jogapkär wezipä belleýäňiz. Bildirýän ynamyňyz üçin köp sag boluň. Hormatly Belent Serkerdaşymyz! Siz maňa bildirýän ynamyňyzy ödemek üçin, Türkmenistan Döwlet gümrük gullugynyň öňünde goýan jogapkär wezipeleriňizi ýerine ýetirmek üçin jan aýaman işlejekdigime, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, hormatly Belent Serkerdaşym Size ak ýürekden, halal gulluk etjekdigim baradaky beren kasamyňyza wepaly boljakdygyma ynandyrmaga rugsat bermegiňizi Sizden haýyş edýärin, hormatly Belent Serkerdaşym! Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun! Saglygyňyz üstün, hormatly Belent Serkerdaşym!

Atagaraýew siz hem münbere geçiňde bu wezipede geljekde nähili işlejekdigiňiz barada aýdyp beriň. Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, hormatly Belent Serkerdebaşymyz, Siz maňa şu gün ýokary jogapkärli döwlet wezipäni tananyňyz. Siziň maňa bildiren ynamyňyz üçin Janlyjaýyma zähmet çekjek hümmä, Türkmenistan Döwlet migrasiýa gullugynyň şahsy düzümi bilen bilelikde ýurdumyzyň migrasiýa babatdaky döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmekde Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, hormatly Belent Serkerdebaşymyz sizi ak ýürekden wepaly gulluk etjek hümmä ynandyrmaga rugsat ediň. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz, Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun! Siziň saglygyňyz size, hormatly Belent Serkerdebaşymyz!

Biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz jemgyýetde durnuklylygy we ylalaşygy pugtalandyrmaga, dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly hem-de özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen syýasaty alyp barýar. Biz şu maksatlara esaslanyp kabul edilen goranyş häsiýetli Harby doktrinamyzyň talaplaryna laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralarymyzyň düzümini yzygiderli kämilleşdirýäris. Ýurdumyzyň goranmak ukybyny has-da berkidýäris. Watan goragçylarynyň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, Gulluk we iş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak boýunça hem uly işleri durmuşa geçirýär. Harby we hukuk goraýjy edaralar döwletimizde milli, harby we jemgyýetçilik howpsuzlygynyň örän möhüm wezipelerini ýerine ýetirýärler. Bu edaralar raýat jemgyýetiniň durnukly ösmegini üpjün etmek, Ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyzy netijeli durmuşa geçirmekde zerur şertleri döredýärler. Şoňa görä-de, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary ruhy-ahlak taýdan iň ýokary talaplara laýyk gelmelidirler. Olar Watanyň we halkyň öňünde kabul eden kasamyna wepaly bolup, Watanymyza ak ýürekden gulluk etmelidirler. Şeýle hem ruhubelent, watansöýüji we öz işine ussat bolmalydyrlar. Harby hünär babatda türkmeniň asylly däpleriniň talaplaryny ödemelidirler. Bu edaralaryň ýolbaşçylary harby gullukçy, hukuk goraýjy edaralarynyň işgäri diýen ada mynasyp bolup, mertebesini hemişe belentde saklap, uly at-abraý gazanmalydyrlar. Hormatly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, men şu gün sizi wezipeleriňize tassykladym. Eziz Watanymyza, mähriban halkymyza ak ýürekden, halal gulluk edip, eýeleýän wezipäňizde abraý bilen işlemegi siziň ähliňize tüýs ýürekden arzuw edýän.
Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň üç aýynda alnyp baran işleriň netijeleri baradaky hasabatlary diňledi. Ilki bilen döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Goranmak ministri Gün Nogdyýewa söz berdi. Goranmak ministri iki müň ýigrimi ikinji ýylyň üç aýynda ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şunda ýurdumyzyň goranyş ukybynyň berkidilmegine, harby gullukçylaryň hünär derejesiniň we söweşjeň taýýarlygynyň ýokarlanmagyna, olaryň gulluk we durmuş şertleriniň yzygiderli gowulandyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Soňra baş prokuror Atdaýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, adamlaryň konstitusion hukuklarynyň goragynda durýan we milli kanunçylygyň anyk ýerine ýetirilişine gözegçilik alyp barýan prokuratura edaralarynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Soňra Içeri işler ministri Hydyrow Içeri işler ministrliginiň düzümlerinde şu ýylyň ýanwar, mart aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, hususan-da, jemgyýetçilik tertibini saklamak we düzgün bozmalaryň ýurdumyzyň ýollaryna ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak we ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Soňra Ýokary kazyýetiň başlygy Ussan Epesow şu ýylyň üç aýynda milli kazyýet ulgamynyň işini kämilleşdirmek, kanunçylygy hereket edýän halkara hukuk kadalaryna ylaýyk getirmek, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, şeýle hem kazylaryň işine we olaryň kabul edýän çözgütlerine berk gözegçiligi amala aşyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Soňra milli howpsuzlyk ministri Annaýew iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda ministrlik tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, döwletimiziň milli bähbitlerini goramak boýunça durmuşa geçirilýän yzygiderli we maksatnamalaýyn çäreler Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň maksatnamalaryny netijeli amala aşyrmagyň möhüm şerti bolan durnukly hem-de amatly jemgyýetçilik ýagdaýyny saklamak ugrunda durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Döwlet serhet gullugynyň başlygy Nuryýew ýylyň başyndan bäri mukaddes çäkleri ygtybarly goramak, serhet galalaryny abadanlaşdyrmak, serhetçileriň netijeli gullugy, amatly ýaşaýyş üçin zerur şertleri döretmek, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk serhedi höküminde ykrar edilen ýurdumyzyň döwlet serhedinde asudalygy üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Soňra Adalat ministri Taganow şu ýylyň üç aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, täze kanunçylyk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunda kanun çykaryjylygyň oňyn tejribesi işjeň peýdalanylýar. Şol bir wagtyň özünde ilata ýokary derejeli hukuk hyzmatlary, raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edilşigini guramagyň çäklerinde hukuk geňeşmeleri ýola goýulýar. Soňra Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kulyýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerine şu ýylyň üç aýynda geçirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Şunda gümrük terminallarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, oňa häzirki zamanyň öňdebaryjy tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna we ýurdumyzyň çäginden geçýän ýüklere berk gözegçiligi amala aşyrýan ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ata Garaýew ýylyň başyndan bäri geçirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Aýratyn-da, halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň çäklerinde gullugyň has netijeli işini üpjün etmek boýunça anyk çäreleriň amala aşyrylýandygy bellenildi. Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Amanow harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan şu ýylyň geçen üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri, şonuň ýaly-da gözegçilik edýän düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylan işleriň jemleri barada hasabat berdi. Mundan başga-da, wise-premýer Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak hem-de Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda şu ýylyň aprel-iýun aýlary aralygynda ýurdumyzyň Konstitusiýasyna we Türkmenistanyň Harby borç we harby gulluk hakyndaky Kanunyna we degişli Buýruga laýyklykda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabatlary diňläp, şeýle diýdi.
Amanow, Siz ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramakda, döwletiň howpsuzlygyny we goranmak ukybyny pugtalandyrmakda, hukuk tertibini üpjün etmekde, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary bilen bilelikde uly işleri durmuşa geçirdiňiz. Men Watanymyzyň hem-de halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryňyz üçin Size minnetdarlyk bildirýän. Dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen we goldanan, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp kabul edilen goranyş häsiýetli Harby doktrinamyza laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Men Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň düzüminiň guramaçylyk meselesine hem seretmegi makul hasaplaýan. Men Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň howpsuzlyk, harby we hukuk meseleleri boýunça orunbasarynyň wezipesini ýapmak barada netijä geldim. Şoňa görä-de men Amanowy, başga işe geçmegi sebäpli, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesinden boşadýan.
Köp sag boluň hormatly Türkmenistan Prezidenti, Türkmenistan Ýarag güýçleriniň Belent Serkerdeşsi! Siziň hem-de mähriban Arkadagymyzyň döwlet Baştutanlygynda maňa köp ýyllaryň dowamynda ýokary jogapkärli dürli döwlet wezipelerini ynandyňyz hem-de maňa işlemek üçin ähli şertleri we mümkinçilikleri döredip berdiňiz. Mähriban Arkadagymyz bize ähli ugurlarda nusgalyk mekdep bolup, tutanýerli hem-de yhlasly zähmet çekmegi öwretdi. Hormatbelent Serkerdebaşymyz geljekde hem toplan ähli tejribämi hem-de ukyp-başarnygymy gaýgyrman, gijäm-gündiz edip işlejekdigime, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza, hormatbelent Serkerdebaşymyza ak ýürekden wepaly gulluk etjekdigime ynanylmaga rugsat bermegiňizi sizden haýyş edýärin. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz, siziň janyňyz sag, belent başyňyz aman bolsun, il-ýurt bähbitli döwlet ähmiýeti alyp barýan beýik işleriňiz hemişe rowaçlyklara beslensin. Siziň saglygyňyzy isleýän hormatly Belent Serkerdebaşymyz. Köp sag boluň.
Hormatly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, hormatly serkerdeler! Men birnäçe wagtdan bäri abraý bilen gulluk edip gelýändigini, şeýle hem toplan tejribesini göz öňüne tutup, Goranmak ministri Günnogdyýewi Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesine bellemek barada karara geldim. Şunuň bilen baglylykda, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň täze düzümini tassyklamak baradaky Permana hem-de Kiberhowpsuzlyk boýunça döwlet toparynyň düzümini tassyklamak baradaky Karara hem gol çekjek. Hormatly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, hormatly serkerdeler! Şunuň bilen Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirip gutarýarys. Men size berk jan saglyk, rowaçlyk, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan jogapkärli gullugyňyzda uly üstünlikleri hem-de maşgala abadançylygyny arzuw edýärin.